Hmarka thawngṭha dal hleihnihnak dum rianṭuantu hna bianabia. Cun Jesuh nih tahchunhnak bia in a chimh hna. Aa thawh i mipa pakhat a rak um i cu pa nih cun mitsur dum pakhat a rak ser. A kulh i mitsur nennak caah khor a cawh i ralvennak in pakhat a sak. Cun a dum cu mi kha a hlanh hna i khualtlawn ah a kal. Mitsur thei kha lawh a cut tikah a co hnga ding a simi va lak awkah a sal pakhat kha a thlah. Dum a hlanhmi hna nih cun an rak tlaih i an rak velh i zeihmanh pe loin an kirter. Cu tikah dum ngeitu nih khan sal dang pakhat a thlah ṭhan. A lu ah an rak tuk i ningzak ngaiin an rak tuah. Dum ngeitu nih cun sal dang pakhat a thlah ṭhan i an rak thah. Cun a dang tampi kha cu bantuk cun an rak tuah hna. A cheu cu an tuk an den hna i a cheu cu an thah hna. Thlah dingah a tangmi cu dum ngeitu fapa te a dawt ngaingaimi lawng kha a si cang. A hmanung bik ah a fapa cu dum a hlanhmi hna sinah cun a hei thlah i ka fapa hi cu an hmaizah ṭheo lai tiah a ti. Sihmanhsehlaw dum a hlanhmi hna nih khan, Mipa hi dum ngeitu fapa a si, that u sih, dum hi kanmah ta a si lai, an ti. Cucaah a fapa cu an tlaih i an thah i a ruak kha dum lengah an hlonh. A si ahcun dum ngeitu nih khan zeitindah a tuah hna lai? A ra tlung lai i a thah hna lai i dum kha midang a hlanh hna lai. Cathiang chungah, Inn satu hna nih santlai lo tiin an hlawtmi lung cu santlai bik ah aa cang. Cu a tuahtu cu Bawipa a si i khuaruahhar a si kha kan hmuh tiah aa ṭialmi hi nan rel bal lo maw? tiah a ti hna. Judah upa pawl nih khan hi bianabia cu kanmah a kan chimhnawhchan ti kha an hngalh caah Jesuh cu tlaih an timh, sihmanhsehlaw mizapi kha an ṭih hna caah an kaltak. Ngunkhuai peknak kong Farasi mi tlawmpal le Herod mi tlawmpal kha Jesuh cu a bia in tlaih i zuam awkah an hei thlah hna. A sinah cun an ra i, Saya, nang cu lihchim hmang lomi na si i mi hme mi ngan ahohmanh An mithmai na zoh hna lo, sihmanhsehlaw Pathian duhnak tu kha a ning tein na cawnpiak hna ti kha kan hngalh. Cucaah cun Rom siangpahrang sin i ngunkhuai pek hi kan phung he aa ralchanh maw ralchanh lo kan chim tuah. Ngunkhuai cu kan pe lai maw pe lo dah an ti. Hlen an ka timh. ti kha a hngalh i, “Zeicahdah foih nan ka timh len ko? Ngun tangka phar khat in rak pu u law ka zoh tuah lai,” tiah a leh hna. Pakhat an rak pek i aho hmai le aho min dah mah hihi an si tiah a hal hna. Annih nih siangpahrang hmai le min tiah an leh. Cun Jesuh nih a si ahcun Siangpahrang ta a simi cu Siangpahrang cu va pe ko u, Pathian ta a simi cu Pathian kha va pe ko u tiah a ti hna i an arṭhup ko. Thihnak in thawhṭhannak kong Cun Sadusi mi kha an ra, annih cu thihnak in thawhṭhannak a um lo a timi an si. An i thawh i, Saya Moses nih phung a kan ṭialpiakmi ah Mipa pakhatkhat cu fa ngei loin a thih ahcun fa a hrinpiak nakhnga a unau nih khan a rohmi a nupi cu a ṭhit awk a si lai ti a si. Voikhat cu unau pasarih an um i a upa bik nih cun nupi a ṭhit, sihmanhsehlaw fa ngei loin a thi. Cucaah a hun changtu nih khan a rohmi cu a ṭhit, asinain amah zong cu fa ngei loin a thi ve. Cuticun an pathumnak zong kha an a si i A dang zong cu an si cio. An pasarih te cun cu nu cu an ṭhit i fa ngei loin an thi dih. Cun a hmanung bik ah cu nu zong cu a thi ve. Cucaah thawhṭhan ni ah mithi vialte kha thawhter an si ahcun cu nu cu aho nupi dah a si kun lai? An pasarih tein an ṭhit cio ṭung an ti. Jesuh nih cun a leh hna i, Nan hei palh hringhran dah! Cun zeicadah Kan palh ti nan hngal maw? Cathiang siseh, Pathian ṭhawnnak siseh nan hngal lo caah a si. Mithi cu thawhter an si tikah vancungmi bantuk pei an si lai cu. An i ṭhi in an i um ti lai lo. Mithi mi thihnak in thawhter ṭhan an si lai le si lai lo kong cu Moses cauk chungah khan burbuk a kaangmi kong kha nan rel bal lo maw? Khaka ah khan Pathian nih Moses cu a thawh i, Kei cu Abraham Pathian, Isak Pathian, Jakob Pathian ka si, a ti tiah aa ṭial ṭung. Cucu a nungmi hna Pathian a si, a thimi hna Pathian a si lo, tinak a si. Nan palh cikcek, tiah a ti hna. Nawl bengin Cuka ahcun bia an i almi a rak theitu phungbia cawnpiaktu saya pakhat a rak um. Jesuh nih Sadusi mi hna cu ṭhalo tein a leh hna ti kha a hngalh tikah a ra i nawlbia lakah hin zeidah a biapi bik tiah a hal. Jesuh nih a leh i Israel mi hna ngai tuah u, Bawipa, Kan Pathian lawnglawng hi Bawipa a si. Bawipa nan Pathian cu nan lungthin dihlak le nan nunnak dihlak le nan ruahnak dihlak le nan thazaang dihlak in nan dawt lai ti hi a biapi bik cu a si. Cun a pahnihnak cu na innpa kha nangmah naa dawt bantukin na dawt lai ti hi a si. Hi hna pahnihnak in a biapi deuhmi nawlbia dang an um ti lo tiah a ti. Phungbia cawnpiaktu saya nih cun Jesuh cu a a leh ve i, A ṭha ngaingai saya, na chimmi cu a hmaan. Bawipa lawnglawng hi Pathian cu a si taktak i Pathian dang zeihmanh an um ti lo. Cucaah mi nih hin Pathian cu kan lungthin dihlak le kan ruahnak dihlak le kan thazaang dihlak in kan dawt awk a si i kan innpa cu kanmah bantukin kan dawt awk hna a si. Hi nawlbia pahnih zulh in Pathian sin i kangh raithawinak le raithawinak dangdang zong pekchanhnak nakin a ṭha deuh tiah a ti. Jesuh nih a bialehnak cu a ṭha ngai ti kha a hmuh i Pathian Pennak in naa hlat lo tiah cu pa cu a ti. Hi hnuah hin cun ahohmanh nih Jesuh kha bia an hal ngam ti lo. Messiah kong Jesuh nih biakinn chung i a cawnpiak lio hna ah khan hi biahalnak hi a hal hna, a thawh hna i zeitindah Messiah cu David hrinsormi a si te lai tiah phungbia cawnpiaktu saya nih an ti khawh. Thiang Thlarau nih pei David cu Bawipa nih ka Bawipa cu na ral hna kha Na ketang ah ka chiah hna hlan tiang ka orhlei kam ah hin ṭhu ko tiah a chimter cu. David hrimhrim nih Messiah cu Bawipa tiah a ti ahcun zeitindah David hrinsor cu a si khawh lai tiah a ti hna. Phungbia saya hi i ralring hna u. Mizapi nih cun Jesuh bia cu lunglawm ngaiin an ngaih, a cawnpiak Lio hna ahcun phungbia cawnpiaktu saya pawl hi i ralring hna u. Annih cu an puanfual pipi he i chawh i chawdawr tlang ah mi nih upatnak in kan biakchawn hna seh ti a duhmi an si. Pumhnak ah ṭhutdan a ṭha khunmi i ṭhut kha an duh i zapi rawl danghnak ah upatnak hmu i ṭhut kha an duh. Nuhmei kha an ei an hmuar hna i an inn hna An lo kha an chuh hna, cun zapi nih kan hmu hna seh tiin thla kha sau pipi in an cam. Hi hna hi cu an dantatnak kha a fak chinchin men ko lai tiah a ti. Nuhmeinu thawhlawm Jesuh cu biakinn tangka chiahnak pawngah khan a ṭhu i tangka a sanhmi kha a zoh hna. Mirum tampi nih khan tangka tampi an sa. lengmang. Khi lio ah khan a si a fakmi nuhmei pakhat a ra ve i piahra tluk a man a simi dar tangka pahnih a sanh ve. Jesuh nih khan a zultu kha a kawh hna i hi a si a fakmi nuhmei nu nih hin tangka kuang ah midang vialte nakin tambik a sanh, zeicahtiah a dang nih cun an ngeih hlei kha an sanh. Sihmanhsehlaw hi nu hi cu sifak ngai a si ko nain a ngeihmi vialte kha a sanh dih, a nunnak ca i a hman dingmi kha aa thawh dih, tiah a ti.